Ore Ru yvágape reiméva, toñembojeroviákena nde réra, ta ore añoamba nde mborayhu, tojejapo ne rembipota ko yvy ári yvágape guáicha. Eme'ẽ oréve ko árape ore rembi'urã, opa ára roikotevẽva. Eheja reíkena oréve ore rembiapo vaikue, roheja reiháicha ore rapichápe hembiapo vaikue orendive. ha aníkena reheja roike rojepy'ara'ã vai haguãme. Ñañepyrũta ñanembo'epy po. Lección 5. Jahai porãke. Escribamos bien. Página, ñaime hína página 12, 13, ñanearanduka ñande lívrope. Ohai ojapóva iñirũnguéra ha hogaygua ndive. Eskrívo lo ke ase kon sus amígo i su família. Ehendu ha errepeti, eskucha i repeti. Peteĩ. emoñe'ẽ mba'épa ojapo Haruki ha Chieko. Lee lo que hace Haruki y Chieko. Ehendu ha errepeti. Escucha y repeti. Che irũnguéra ndive che ajapo ko'ã mba'e. Haruki. Con mis amigos yo hago estas cosas, añe'ẽ ha avy'a. Hablo y soy feliz. Aha'ã fútbol recreo jave, juego fútbol durante el recreo. Amombe'u chupekuéra che añandúva, le cuento a ellos lo que yo siento. Aha hendivekuéra arambotyhápe, voy con ellos ha un cumpleaño. Chíeko, mba'épa ojapo? Che ase Chíeko. Che rogaygua ndive che ajapo ko'ã mba'e. Con mi familia yo hago estas cosas. Añe'ẽ hendivekuéra, hablo con ellos. Ajepasea hendivekuéra, me paseo con ellos. Ajohéi tembipuru cocináme, lavo los cubiertos en la cocina, amoĩ mesa ojekaru hag̃ua, pongo la mesa para comer. Oĩ porã. Muy bien. Mokõi. Tembiaporã. Ahendu ha arrepeti. Escucho y repito. Mba'e mba'épa ojapo ha ruki ha chieko? Emoĩmba. Che ike ace ha ruki y tieko. Completa. Vamos a ver. Peteĩ. Ha ruki. Ojapo. Ha ruki. Ace. Oñe'ẽ en vez de poner añe'ẽ. Ahí arriba dice añe'ẽ. Añamoĩ ara o. Arangue. Oñe'ẽ. Ha ovy'a. Upéi fútbol recreo jave aha'ã he'i ko'ápe ha'e. Péro ñande ñamombe'úrõ oha'ã, oh, ñakambiáta. Upéi amombe'u ñamoĩta omombe'u chupekuéra oñandúva. Aha'ã, oha'ã hendivekuéra, eh, perdón, eh, oho, oho hendivekuéra arambotyhápe. Ko'ág̃a chieko ojapo. Chieko hace. Chieko hína ha'e. Hendivekuéra mba'e ojapo. Añe'ẽ he'i ha'e. Ha ko'ág̃a ñande ja'éta pe arangue o. O ñe'ẽ. Habla con ellos. Ajepasea hendivekuéra. Ko'ápe ojepasea hendivekuéra. Ajohéi tembipuru kosináme. ojohéi, ojohéi. A moĩ, o moĩ. Oĩ porã. Jahasáta, mbohapy. Tembi'a porã, mbohapy. Ko'ág̃a. Mba'épa rejapo ehai ha emoha'ãnga? Qué hacer? Escribir idivuha. Ko'ápe eeskrivíta, ehaíta ha ko'ápe emoha'angáta, edivuháta. Ne irũnguéra ndive. Che amoĩ ko'ápe ñandéve añe'ẽ vidéo llamáda rupi, añe'ẽ ko'ápe tĩgua rechauka haguã. Péicharõ pehaíta ko'ápe, ehai ko'ápe ha ko'ápe edivuha. Nde rogaygua ndive, con tu familia. Echami ne rogaygua ndive, he'i ñandéve ko'ápe, jahaíma ko'ápe, amoĩ ajépo he'i, me lavo las manos, amoĩ mesa ojekaru hag̃ua, kuáko ajépo he'i ko'ápe jaha'i, amoĩ mesa ojekaru hag̃ua ko'ápe, apyta ógape me quedo en casa ko'ápe. Muy bien. Oĩ porã. Emo, irundy. Emoñe'ẽ ne rembiapo nde rogayguápe. Lee tu tarea kóva ha kóva nde rogayguápe nde sy ha nde túvape, a tu mamá y a tu papá. Oĩma. Pépe opa ñande rembiapo. Ahátama, ahátama. Tereho porãite, tereho porãite mbo'ehára.